Ḓuvha ḽine ra khou pembela zwihulu nga u dzamulwa ha Yesu Kristo vhafuni, o kundaho tshalo, o kundaho lufu, ane ndi a tshilaho. Mafulufheso oṱhe ane ra a vhala Maṅwaloni o khunyelela, Yesu Kristo o kunda lufu, u a tshila. Vha nga vha hayani. khamusi hanefho muṱani khamusi hanefho khishini khamusi hanefho sitting room yavho kana bedroom yavho ndipo hune vha vha hone ndi khou ri ndi khou vha ṱanganedza kha tshifhinga hetshi tsha uri ri ḓifheliwe roṱhe nga vhuhone ha khotsi ashu vha ṱaḓulu mudzimu ane a vha to fara lwendo musi vha tshi ya khae hanefho hune vha vha hone u hanefho kha vha ḓifheliwe vha ḓiphiṋe nga tshimbele heyo ya ḓuvha ḽa ṋamusi i vha ṱuṱuwedze i vha khwaṱhise u bva fhano hayani hanga u ḓa hanefho hayani havho ndi khou ri murena kha vhatondelwa vha tonda

Ri khou livhuwa ḓuvha ḽavhuḓi ḽe Murena vha dovha vha ri tonda ngaḽo ra wana ro vuwa ri vha re hone. Ri hulisa Khosi ya mahosi Murena washu Yesu Kristo ane ra khou pembela kha ḓuvha ḽa ṋamusi uri o dzamuluwa, o kunda lufu, o kunda tshalo. Yesu ndi a tshilaho. Ene o vhuya a amba ene muṋe a ri, Ndo vha ndi o faho, zwino ndi a tshila u ya lini na lini. Ndi tshi khou ri, Vhahashu, heḽi ndi ḓuvha ḽa u pembela, ri tshi pembelela u vuwa ha Murena Yesu Kristo vhafuni, ine ya vha yone faundesheni ya Vhukriste. Yesu o vuwa ha tshila tshaloni, ndi a tshilaho. Kha ri hulise khotsi vha ṱaḓulu, ri vha ṋee dzithendo roṱhe, ri tshi ḓivha zwa uri Yesu Kristo o dzula kha tshidzulo tsha vhuhosi. Ndi Khosi ya vha tshilaho, ndi Khosi ya vha faho, ndi Khosi ya lini na lini.

We worship you, Lord. We bless you. Khosi ri a vha renda, ri a vha khoḓa, ri a vha losha, ri a vha hulisa. Ri livhuwa Murena Yesu Kristo. We a dzamuluwa vhafuni. Ene ane a vha foundation ya Vhukriste. Foundation ya kereke, faundesheni ya lutendo lune ra vha nalwo. Ri khou vha livhuwa uri ṋamusi ri a pembela ri tshi khou ri Yesu Kristo o vuwa vhafuni. Ri a vha hulisa Murena wa Marena, ri a vha losha, ri livhuwa na mafhungo ane ra kha ḓi vha ṱanganedza zwa zwino ane a ri fhaṱa nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena yesu khristo amen ri khou livhuwa vhahashu ri tshi khou ri kha tshifhinga hetshi kha ḓuvha heḽi ndi ḓuvha ḽine riṋe sa vhatendi ra tea u pembela ra tea u takala ngauri khosi yashu Khosi ya mahosi Murena washu Yesu Kristo o dzambuluwa. Ndi iḽa Swondaha ye ra vha ro i lindela, iḽa Swondaha ye ra vha ri tshi khou i lavhelela, khou i lavhelela u swika khayo, hune Yesu Kristo nga ngoho o dzambuluwa, ndi a tshilaho. U vuwa ha Yesu Kristo zwi amba zwithu zwinzhi kha riṋe. Mafulufhedziso oṱhe a a amba o vuledzea o khunyelela rine ri a kona u takala ri tshi ḓivha zwa uri zwoṱhe zwe maṅwalo a amba zwone zwo ḓo zwa phethwa zwo ḓo zwa khunyeledzwa ndi khou ri lavhelese kha mafhungo haya roṱhe mafhungo a ndeme a u lavhelesa kha mvuwo ya yesu khristo ane ra huwela ene uri o vuwa vhafuni musi vha tshi vhala kha bugu ya vhakorinte ya thoma ndima ya fumiṱhanu paulo o ṅwala mafhungo aya nga vhuḓalo a tshi khou sumbedzisa tshivhidzo tsha vhakorinte nga mafhungo a u vuwa ha murena yesu kristo ane kha vhaṅwe O vha a tshi vha tshikhukuliso vha sa tou a dzhia zwavhuḓi, hune vha vha vha tshi hanedza mafhungo a u vuwa hawe. Paulo a wana zwi zwa ndeme uri a dovhe a bvisele khagala heyi pfunzo ine nda khou ri na nṋe ri didamele khayo, Dzina ḽa Murena washu Yesu Kristo. hafha kha vhakorinte ya thoma ndima ya fumiṱhanu ro i thoma hanefha kha vese ya u thoma uri hone vhe rathu vhanga ndi ni ḓivhadza mafhungo maḓifha ene aḽa e nda ni hanelela inwi na a ṱanganedza ena zwino na vha no ḓi ima khao ndi mafhungo e paulo a a funza Havha vhathu vha a dzhia vha ima khao. Paulo o ri, Ndi khou dovha nda ni ḓivhadza aḽa mafhungo. Nga iṅwe nḓila u khou a ombedzela haḽa mafhungo, u tou a ombedzela tshoṱhe ngauri ndi mafhungo ane a vha a ndeme. Uri e na tshidzwa ngao, arali nangoho no fara fhungo ḽeneḽo ḽe nda ni hanelela, ndi amba arali ni songo tenda lwa fhedzi, ngauri mahulwane a phanḓa, ndo ni ṋekedza e na nṋe nda tou a ṱanganedza a uri Kristo o fela zwivhi zwashu a tshi tevhedza Maṅwalo, na uri o sikwa, na uri o vuswa nga ḓuvha ḽa vhuraru hu u tevhedza Maṅwalo. Uri mahulwane a phamba ndi mafhungo mahulwane ane a vha a ndeme, mafhungo a vhuṱhogwa e Paulo a a hanelela, a a tshumela. Uri haya mafhungo na nṋe ndo a ṱanganedza, nga iṅwe nḓila u ṱhanziaho uri o a ṱanganedza a mu ita tshithu, o a ṱanganedza a mu shandukisa, O a ṱanganedza a mu ita zwine a vha zwone. A ri, Mafhungo e nda a wela ndi a uri Kristo o fela zwivhi zwashu a tshi tevhedza Maṅwalo. U fa ha Kristo, he ra vha ri khou hu pembelela mba mulovha nga Ḽavhuṱanu, ro vha ri tshi khou pembelela uri zwivhi zwe ra vha ro hweswa zwone Nga u khakha ha Adamu, Yesu Kristo o ḓa a zwi hwala. Ndi zwiḽa zwine muporofita Yesaya a sumbedzisa uri ndi maṱungu ashu, ndi malwadze ashu, ndi vhutshinyi hashu he a vhu hwala musi a tshi ya tshifhambanoni. Ḽavhuṱanu ḽo vha ḓuvha ḽe ra vha ri tshi khou lavhelesa kha mafhungo a uri zwivhi zwe ra vha ro zwi gagaḓela u bva tshi tshetsho, Mulandu we ra vha ro fhaewa u bva tshi tshetsho, Yesu Kristo musi a tshi ya tshifhambanoni o mbo ḓi u hwala, a hwala zwivhi zwashu, a hwala vhutshinyi hashu. Ḽipfi ḽa Mudzimu ḽi ri, Kristo o fela zwivhi zwashu a tshi tevhedza Maṅwalo ngauri o bebwa ha pfi u ḓo vha ene ngwani ya Mudzimu ine ya ḓo hwala zwivhi zwa shango ḽoṱhe. So Kristo musi a tshi fa, O vuledza zwe Maṅwalo a vha o mu sumba uri u ḓo vha a zwi vuledzaho nga lufu lwawe. Then u isa phanḓa a ri, Na uri o swikwa, na uri o vuswa nga ḓuvha ḽa vhuraru hu u tevhedza Maṅwalo. Ṋamusi ndi ḓuvha ḽe ra khou amba nga mvuwo yawe. Kristo o vhambya a ya a zwikwa, nga ḓuvha ḽa vhuraru a vuwa tshalo o tshi kunda. Ṋamusi ri khou pembela ngauri Kristo o kunda lufu, Kristo o kunda tshalo. A ri thu pembela fhedzi uri o kunda lufu, o kunda tshalo, ri dovha ra pembela uri O vuledza zwe Mudzimu a vha o mu tetshela uri a zwi vuledze, zwa ambaho uri, Muṋango we wa wo valea zwa zwino wo vulea. Aḽa mafulufhedziso ane a ṱanganedziwa nga vhoṱhe vha tendaho kha Yesu Kristo ndi ihina na ameni u amba ha Maṅwalo. Riṋe nga u tenda kha Yesu Kristo Ro ṱanganedza vhutshilo vhu sa fheli. Vhutshilo vhu sa fheli ri amba mini? Ri amba vhutshilo ha Mudzimu vhune ha vha kha riṋe. Musi ri tshi ri vhutshilo vhu sa fheli, a ri vhi ri tshi khou vhu kala nga vhulapfu ha tshifhinga. Ri vha ri khou sedza kha quality, kha vhuvha haho, uri ndi vhutshilo ha Mudzimu vhune lufu a lu koni u vhu ita tshithu, vhutshilo vhu sa ṱahali, vhutshilo vhu sa suḓufhali. Ndi vhutshilo vhu sa fheli, vhutshilo vhune a vhu langwi nga tshifhinga ngauri ndi vhutshilo vhune ha vha nga nnḓa ha tshifhinga. Vha fanela u pfesesa zwa uri Mudzimu o itiwa tshifhinga, ha tshili nga ngomu ha tshifhinga, u tou langa tshifhinga. Zwino musi riṋe ri tshi pfi ro ṱanganedza vhutshilo vhu sa fheli, ro ṱanganedza vhutshilo ha Mudzimu. Nga iṅwe nḓila, mvumbo ya Mudzimu ri nayo. Zwine Mudzimu a vha zwone, na riṋe ri zwezwo. Tshifhinga tshi a fhela a tshi ri iti tshithu, tshifhinga tshi a vha hone a tshi ri iti tshithu. Ndi hezwiḽa zwine ha pfi ri tshila naho ri tshi fa. Ndi uri ngori ro ṱanganedza vhutshilo ha Mudzimu, ri a tshila naho lufu lwo ḓa lune lwa dzhia ṋama heyi nga uri riṋe ro ṱanganedza vhutshilo vhu sa fheli. Zwino kha vha pfe hafha kha vesi 12 uri, Zwino hufha Kristo hu tshi huwelwa o vuwaho vhafuni, Vhaṅwe vhukati haṋu vha nga amba hani vha ri u vuwa ha vhafu a huho? Vha ḓo zwi humbula zwa uri kha zwigwada zwa vhurereli zwa Majuda ho vha na tshigwada tsha Vhafarisei ha vha na tshigwada tsha Vhasadukei. Havha Vhasadukei tsho vha tshigwada tsha vhathu vha sa tendiho kha mafhungo a mvuwo. Paulo u khou ṱangana nazwo hafha uri kha vhatendi vhe a vha a tshi khou vha ṅwalela a tshi khou vha funza nga tshifhinga hetshi, ho vha hu na vhaṅwe vhane mafhungo haya a mvuwo vha nga vha tou a pfesesa zwavhuḓi. Na ṋamusi musi ri tshi khou tshila ri tshi amba nga mafhungo a vhutshilo nga phanḓa ha lufu, vhaṅwe vha sa tou tou bonyolosea maṱo vha zwi vhona nga maṱo a muya vha zwi nyadza vha sokou dzhia zwithu nga ndi zwithu zwine zwa khou sokou tou ambiwa zwine zwa ḓo fhira mara mafhungo a vhukuma ndi a uri hu na mvuwo ya vhafu ndi ḽa zwa paulo a tshi funza vhathesalonika a ri vho eḓedzwa nga murena u ḓo dovha a vha vusa zwa amba uri musi ri tshi fa ri vha ri songo fa lwa tshoṱhe nga iṅwe nḓila ri vha ro to eḓela u tou fana musi vhone vha tshi yo eḓela vha wana nga murahu ha dzi awara dzo imaho nga uri ḓuvha ḽiṅwe ḽi tshi swika vha vuwa vhutshilo haya phanḓa na riṋe ro tendaho musi ri tshi fa ri tonga muthu o eḓelaho ane a ḓo dovha a vuwa a tevhela phanḓa na vhutshilo zwino paulo uri riṋe ri huwelelaho i khristo We a vhambiwa, a fa, a swiṱwa, a dovha a vuwa, ane a vha a tshilaho. Haleluya! Hu pfi, arali u vuwa ha vhafu hu siho, izwo na Kristo ha ngo vuwa. Huno arali Kristo a songo vuwa, izwo na ane ra huwelwa a fhedzi, na lutendo lwaṋu izwo lu fhedzi. Nahone ri nga wanala ri ṱhanzi dzi zwifhelaho Mudzimu nge ra ṱanziela Mudzimu ra ri o vusa Kristo ngeno a songo mu vusa, arali nangoho vhafu vha sa vuwi. Ngauri arali vhafu vha sa vuwi, izwo na Kristo ha ngo vuwa. Huno arali Kristo a songo vuswa, izwo lutendo lwaṋu ndi lwa fhedzi, izwo ni tshe zwivhini zwaṋu. Izwo na vho faho vhe kha Kristo vho lovha. Paulo u khou tou sumbedzisa uri arali Kristo a vha a tshi pfi ha ngo vuwa, Na mafhungo haya a lutendo a vha a ḓo vha a aḽi fhedzi. Mara tshine tsha khou takadza ndi tsha uri nga ḓuvha ḽa ṋamusi ri khou amba ra ri, Kristo o dzamuluwa, Kristo o kunda lufu, Kristo ndi a tshilaho. Zwi amba uri kha riṋe ri tendaho ri na fulufhelo ḽi tshilaho. Kha riṋe ri tendaho ri ṱanganedza mbofholowo, ri ṱanganedza mulalo, ri vho kona u ima. Ra ri, Naho lufu lu tshi ḓa, a lu tsha ri ita tshithu, ngauri yashu Khosi, ane a vha Murena Yesu Kristo, o lu kunda lufu. Ri a kona u amba sa Paulo, Naho lufu lu tshi ḓa, ra ri, Lufu-e, luvhuhela lwau lu ngafhi? Ngauri lufu a lu na maanḓa kha riṋe ro tendaho kha Murena Yesu. Lufu a lu na maanḓa kha riṋe ro ṱanganedzaho. U bebwa hafhu, ro ṱanganedza u vha zwivhumbwa zwiswa, ro ṱanganedzaho u vha vho lugaho nga u tenda kha Yesu Kristo. Riṋe ro ṱanganedzwa vhutshilo vhu sa fheli, lufu a lu tshe na maanḓa kha riṋe. Ndi khou ri mutendi vha hafha hune vha vha hone vha ḓivhe zwa uri nga u ṱanganedza Yesu Kristo, vha dzula kha Yesu Kristo, vha na u tshila tshoṱhe. Lufu a lu tsha vha ita tshithu. Kristo o dzamuluwa, ndi Khosi. Kristo ndi Murena. Lufu lu a Mu gwadamela, na malwadze a Mu gwadamela, Sathane na madimoni zwi a Mu gwadamela, nyimele dzoṱhe dzi a Mu gwadamela, ngauri Kristo o kunda lufu. O vuledza nḓivho ye khotsi vha vha nayo musi vha tshi ita uri a vhe hone lwa tshiṋama fhano shangoni. O dzamuluwa, Ndi ya tshelaa. Kha vha lavhelesane na hafha kha bugu ya Vharoma, ndi vha sumbedze mafhungo maṅwe khea musi ri tshi kha ḓivha kha mafhungo haya. Haleluya. Vharoma ndimo ya vhuṋa hafha kha verse ya 25 huna zwipiḓa zwivhili zwine nda khou ṱoḓa uri vha vhone zwone. ri khou amba nga kristo o vuwa vhafuni ferese ya 25 ndi ferese yo fhedzisela kha vharoma ndimo ya vhuṋa i ri we a tshi ṋekedzwa ha vha u itela vhutshinyi hashu Kristo musi Mudzimu vha tshi mu ṋekedza, vho vha vha tshi khou itela vhutshinyi hashu. Musi a tshi kumedza vhutshilo hawe, o vha a tshi khou itela vhutshinyi hashu. Ndi hezwiḽa zwine vha wana Bivhili i tshi ri, Kristo o konḓelela tshifhambano. O konḓelela u nyadziwa. O konḓelela u ṱhophea a tshi itela riṋe. Nṋe na wone, Yesu Kristo o ḓa a dzhia vhuimo hashu. O ḓa uri riṋe zwe ra vha ri sa koni u zwi swikelela, A ri vulele nḓila ya uri ri dzhene khazwo. U luga ha Mudzimu ho vha hu kule na riṋe. Vhutshilo hovhu vhu sa fheli, vhutshilo ha Mudzimu, ho vha hu kule na riṋe. U luga ha Mudzimu na vhuḓi hoṱhe ha Mudzimu hune ṋamusi ha vhalwa kha riṋe nge ra tenda kha Yesu Kristo ho vha hu kule na riṋe. Mara Kristo o ri u ḓa. A ita uri zwe zwa vha zwi tshi ri fhanda, luvhondo lwe lwa vha lu vhukati hafha, lu sa ri tendele uri ri vhe na vhuṱumba na Mudzimu, ri vhe na vhushaka na vhuḽedzwa na Mudzimu, o ḓa a lu thutha nga lufu lwawe. Ndi hezwi zwine Bivhili ya ri, O ṋekedzwa hu tshi itelwa vhutshinyi hashu. Ndi hezwiḽa zwine nga tshikhuwa Ipfi ḽa Mudzimu ḽa ri resurrection. assures us of our justification kha vharoma 5 vese 1 i ri zwino ro itwa vho lugaho zwi tshi bva u tendana zwine zwa amba uri mulandu we wa vha u kha riṋe we wa vha u tshi vhonwa kha riṋe khothe ya ḽiṱaḓulu yo ṋea khaṱulo uri nge vha tenda kha yesu kristo a vha tshe na mulandu Nge vha tenda kha Yesu Kristo, a vha tsha vheelwa mulandu. Kristo o ṋekedzwa a tshi itela vhutshinyi hashu. Kha vha pfe ri tshi fhelisa vese heyi, hu pfi, A tshi vuswa, ha vha uri ri itwa vho lugaho. musi a tshi fa tshifhambanoni o vha khou itela vhutshinyo hashu ṋamusi ri khou celebrate uri o vuwa o vuwa hu u itela u luga hashu u luga havho vhone na u luga hanga ho khwaṱhisedzwa a huna ane a nga kona u zwi humisa a huna ane a nga kona u zwi thivha kha ndima ya murahu hafha kha vharoma Ndimo ya vhuraru hafha kha verese ya mahumavhili na ntharu hu tshi khou ambiwa vhe vha vha vha tshi ḓi rwa khana uri riṋe ro aluwa kha mulayo ri ita zwa mulayo ha vhaliwa na vhe vhe mulayo wa vha u kule navho hupfi vho tshinya vhoṱhe Vhoṱhe vho ṱahela vhu re na Mudzimu. Kha vha pfe vesi 24. Vha tshi itwa vho lugaho nga Mudzimu ndi u tou ṋewa nga tshilidzi tshawe nge vha rengululwa nga Yesu Kristo. Ri tshi itwa vho lugaho, u pfi ndo itwa o lugaho zwi vha zwi tshi khou amba uri Mudzimu u mmbona sa ṅwana wawe. Mudzimu u mmbona sa a si na mulandu. Mudzimu u mmbona sa a si na vhutshinyi. Mudzimu u mmbona Ndi si na na tshithihi tshine tsha vha vhukati hanga nae. Mudzimu u vha muthihi na nṋe, na nṋe nda vha muthihi nae. Ro itwa vho lugaho nge ra rengululwa nga Murena washu Yesu Kristo. Nṋe ndi khou ri u vuwa ha Yesu Kristo zwi ita uri riṋe ri takale uri zwa zwino ri vho kona u ya phanḓa ha Mudzimu. ri si tsha tou rumela vhaimeli ri vho kona u tou ḓiela nga roṱhe ra losha khotsi vhaṱaḓulu ri vho kona u tou ḓiela nga roṱhe ra tevhula zwine zwa vha mbiluni dzashu ri tshi mu tevhutshedzela a ri tsha tou thoma ra ri ri ṱoḓa muthu ane a ḓo ri yela ane a ḓo a ri ambela yesu khristo o ri rengulula u ri vhe na vhushaka na vhudavhidzani na vhuthihi na mudzimu zwi si hezwo fhedzi Yesu Kristo u vuwa hawe zwi ṋekedza khwaṱhisedzo ya uri hangei ni hayani he a amba uri hu na madzulo a khou lugisiwaho, nṋe na vhone zwi ri ṋea khwaṱhisedzo uri naho ri vha ngeno, a ri vha ḽino shango, ri vha hangeini, ri na vhudzulo, ri na haya huṅwe. Ri amba sa Paulo a tshi ri, Nnḓu yashu ya fhano shangoni musi i tshi thuthwa, ri na tshifhaṱo tshi bvaho Mudzimuni tshi songo itiwaho nga zwanḓa zwa vhathu. Ri vho zwi ḓivha uri ri na haya Mudzimuni, ri na vhuyo Mudzimuni. A ri khou sokou tshila kha iḽi shango ra fhela tshikhalani. Ri khou tshila kha iḽi shango lwa tshifhinga tsho pimeaho. Musi ri tshi pfuka, nahone hune ra lilela uri ri nga vhe ri tshi pfuka ra ya nga haningei, ri khou ya haya havhuḓi, hune a hu tsheena aya maṱhupho, ane ra wana ri tshi ṱangana a u tshenedzi dzikhaedu dzine ra wana ri tshi dzi pfa dza kha ḽino shango, hu na haya havhuḓi he ra dzudzanyelwa hone hune u vuwa ha Yesu Kristo hu ri ṋea garanti ya uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri ḓo nga sa Vho Stefano, vhe vha ri musi vha tshi khou kanḓiwa nga matombo vha tshi ṱodzimela vha vhona Murena o ima muṋangoni a tshi khou vha ṱanganedza. Vha vha na thabelo ya uri Kha vha hangweliwe havha vhathu, ngauri a vha ḓivhi zwine vha khou ita. Ngauri a vha tshi khou vhona zwa uri muṋango wo vulea, ha ya havhuḓi ho mu lindela nga hangeini phanḓa. Nṋe nda tshi khou ri, Khonani yanga, kha ḓuvha ḽa ṋamusi musi ri tshi khou elwa nga mafhungo a uri Yesu Kristo o dzamuluwa, tshi songo sokou tou vha tshiṱori kana zwa sokou tou nga lungano, a sokou tou nga mafhungo a sa ambi tshithu. kha vha khwaṱhise a vha ṱuṱuwedze vhone sa ṅwana wa mudzimu uri vhone vho no vha muthihi na mudzimu vha na vhushaka na khotsi vha ṱaḓulu nga yesu khristo zwe a zwi vuledza nga lufu lwawe na nga u dzamulwa vhafuni vhone zwi vha ṋea garanti ya uri mafulufhedziso oṱhe a ipfi ḽa mudzimu ndi ihina na ameni khavho vhone vha na haya mudzimuni vha na fhethu vhuyo ngauri vha tende kha yesu khristo a si hezwo fhedzi U vuwa Yesu Kristo hu amba uri zwe zwa vha zwi sa konadzei hezwiḽa vha sathu vha kha Kristo, nga u vha havho kha Yesu Kristo zwa zwino zwi vho konadzea. Ndi ḽa zwine Vhakorinte wa vhuvhili 5 vese 17 ya ri, A re kha Kristo ndi tshivhumbwa tshiswa, zwilala zwo fhela, vhutshilo hovhuḽa ha kale ho swika magumoni, ho thoma faundesheni ya vhutshilo vhuswa na kutshilele kuswa ngauri vhone vha vha kha Yesu Kristo. U vuwa Yesu Kristo ho ri ṋekedza khonadzeo dze nga kutshilele kwashu ho kuḽa ka murahu ri sathu vha na Kristo ho vha hu si na na nga iṅwe nḓila ye zwithu zwo vha zwi tshi nga kona u konadzea ngayo mara ngauri Yesu Kristo a fa a vuwa Zwi sa konadzei zwi vho vha zwi konadzeaho ngauri Kristo o no vha kha riṋe, zwine zwa amba uri vhutshilo ha Mudzimu na vhuḓodzwa hawe, maanḓa awe na ipfi ḽawe, vhuvha hawe ho no vha kha riṋe. Zwa zwino ri khou tshila ri Mudzimuni. Zwi dovha zwa amba, tsha u fhedzisela, u vha na tsireledzo yo khetheaho musi u tshi khou tshila kha shango ḽa vha tshilaho. Ngauri uri Yesu Kristo o vuwa zwi dovha zwa ṋekedza khwaṱhisedzo ya uri u dzula e navho misi yoṱhe. Ha vha ṱutsheli musi vha tshi eḓela, u hanefho, vha tshi vuwa, u hanefho, na zwino ndi tshi khou amba, u henefho. A vha tsha tou thoma vha fara lwendo vhone uri vha yo ṱangana nae. U dzula e navho 24-7. U dzamulwa ha Yesu Kristo hu ri fha fulufhelo ḽa uri u na riṋe, ha tsha ri ṱutshela, ha tsha ri laṱedza. Ndi hezwiḽa zwe musi o dzamuluwa a tshi ruma vhafunziwa vha tshi vhala hafhaḽani kha Mateo 28 uri kha vha ye mashangoni oṱhe nga murahu ha musi o vha vhudza uri maanḓa oṱhe ngei ṱaḓulu na fhano fhasi a zwanḓani zwawe. A ri kha vha ye mashangoni oṱhe vha huwele mafhungo maḓifha kha zwivhumbwa zwoṱhe, uri vha tendaho vha lovhedzwa vha ḓo tshidzwa. A fhedzisela nga uri, Vhonani, ndi na inwi misi yoṱhe. Na hanevhaḽa vha tshi bva musi vha tshi yo huwela mafhungo, hu pfi Murena a enda e navho, a tshi khwasedza ipfi ḽawe nga maḓembe. Ndi khou ṱoḓa uri kha vhone u vuwa ha Yesu Kristo ho vha fha fulufhelo ḽa uri Vhone a vha vhoṱhe na ḓuvha na ḽithihi. Hu na tshifhinga tshine tshiṅwe tshifhinga vha pfa vha tshi tou nga vha nthihi, vha pfa vha tshi tou nga vha vhoṱhe, vha pfa Mudzimu a tshi tou nga u kule. Tshiṅwe tshifhinga na musi vha tshi rabela vha pfa u nga ri thabelo yavho i khou tou ri i ya rwa silini ya dovha ya vhuya hanefho. Ndi khou ri, Yesu Kristo u khavho. Yesu Kristo u navho ngauri o dzamuluwa vhafuni. A ri khou amba nga Yesu a re tshaloni. A ri khou amba nga Yesu na nga kugone kwo takuliwaho. A ri khou amba nga Yesu ane o vha o nembelwa tshifhambanoni. Ri khou amba nga Yesu o dzamuluwaho vhafuni, a tshilaho, ane u navho u vha ṋea tsireledzo, u navho u vha tshedza tshavho. Kunavho u vha vhuṱali hawe. Vha tshi vhala hafha kha Vhakorinte ya thoma Vhakorinte ya thoma ferese ya mahumi mararu na mahumi mararu na nthihi verse 30 na 31 iri hone nga ene inwi Ni kha Kristo Yesu, we Mudzimu a mu ita vhuṱali hashu, na u luga, na vhukhethwa, na mbofholowo, uri vhunga zwo ṅwalwa, A zuwaho a zuwe Murena. Yesu Kristo. ndi vhuṱali havho. Yesu Kristo ndi mbofholowo yavho. Yesu Kristo ndi u luga havho. Yesu Kristo ndi vhukhethwa havho. Nda ndi tshi khou ri haya mafhungo kha vha ṱuṱuwedze ṅwana wa Mudzimu, uri u vuwa Yesu Kristo zwi amba uri Ndo no vha na vhuṱali ho khetheaho nga ṅwambo wa u vuwa ha Yesu Kristo vhafuni. Nga ṅwambo wa u vuwa ha Yesu Kristo vhafuni, ndo itiwa o lugaho. Ndi ima phanḓa ha Mudzimu ndi si na ṱhoni, ndi ima phanḓa ha Mudzimu ndi sa tati tshithu, ndi ima phanḓa ha Mudzimu ndi si na munukho wa vhutshinyi kana wa vhumulovha hanga. Ndo itiwa tshivhumbwa tshiswa nga u vha kha Yesu Kristo. Arali khamusi. vho vha vho vho mu ṱanganedza Murendi Yesu Kristo mara zwa sokou itea hanefho vhukati vha si tsha tou tshimbila naye vha mu ṱutshela ha vha na zwo dzhenelaho vha humela murahu Yesu Kristo o vuwa u khou vha vhidzela uri kha vha ḓe khae o aṱamisa zwanḓa zwawe uri vhoṱhe vha ḓaho kha nṋe a thi vha thudzeli kule ndi a vha ṱanganedza tshiṅwe tshifhinga vha nga vha khou pfha haya mafhungo Kha musi vha sa tou mu ṱanganedza Murena Yesu Kristo, vha sa thu begwa nga huswa, vha si na vhutshilo vhu sa fheli ho vhutshilo ha Mudzimu. Ipfi ḽa Mudzimu kha bugu ya Vharoma ḽi ri, Muthu u tenda nga mbilu a itiwa o lugaho, a ṱanziela nga mulomo a tshidziwa. Yesu Kristo o fa a tshi khou fela vhoṱhe vha tshelaho, uri musi vha tshi tenda khae uri ndi ene Ngwana ya Mudzimu yo hwalaho zwivhi zwa shango, ndi ene Mutshidzi, ndi ene a vha bebaho nga huswa, Musi vha tshi ri, Murena, kha dzhene nga ngomu kha mbiluni dzavho, u vha beba nga huswa a vha ita zwimmbwa zwiswa. Ndi khou tama u ndifha hune vha vha hone, arali vha sa athu ṱanganedza Murena Yesu Kristo, tshikhala khetshi tsha uri vha vhidze Yesu Kristo a dzhene nga ngomu mbiluni yavho. Kana arali vha si na vhuṱanzi na u tshidzwa, vhuṱanzi na vhutshilo vhu sa fheli, vhuṱanzi na uri arali nṋe nda ṱuwa, ndi khou ya ḽiṱaḓulu, ndi khou ya vhuhoneni ha Mudzimu, thabelo hei. I nga ḓisa tshanduko ya tshoṱhe vhutshiloni havho. Kha vha rabele na nṋe. Kha vha ri, Khotsi vha ṱaḓulu, ndi a vha livhuwa nga lufuno lwavho lwe vha lu sumbedza nga u ṋekedza Yesu Kristo, we vha amba uri a vho ngo mu ṋekedza uri a ḓe a haṱule shango, vho itela uri shango ḽi tshidzwe nga ene murena yesu khristo ndi ya tenda uri wo murwa wa mudzimu a tshilaho we wa ḓa shangoni wa tshila u vhuyo swika lufuni wa swika wa vuwa nga ḓuvha ḽa vhuraru zwa zwino wo dzamuluwa u ya tshilaho ndi vula mbilu yanga ndi ya u ṱanganedza Ndi ri, Mureṋe Yesu Kristo, kha vha dzhene mbiluni yanga, vha nnyite tshivhumbwa tshiswa, ndi vhe ṅwana wa Mudzimu. Ndi khou ṱanganedza u begwa hafhu. Ndi khou ṱanganedza u itwa ṅwana wa Mudzimu. U bva zwino, ndi ḓo tshila ndi tshanḓani tshavho nga tshilidzi tshavho. Fhungo ḽavho kha ḽi fhaṱele kha nṋe lwa tou pfumisa, Muya Mukhethwa. ndi a vha ṱanganedza kha vhe mufunzi wanga vha vhe murangaphanḓa wanga vha vhe mudededzi wanga ndi ḓo pfa vhone nda tevhela vhone maḓuvha oṱhe a vhutshilo hanga amen arali vho ita he thabelo vhone vho tshidzwa vha tshivhumbya tshiswa yesu kristo Ndi mutshidzi khavho. Vha na u tshila tshoṱhe khavho. Vha na tsireledzo yo khetheaho khavho. Zwoṱhe zwa Yesu Kristo ra vhala uri u zwone khavho, nge vha tenda khae, zwo khunyeela zwoṱhe. Ndi vhuṱali havho, ndi u luga havho, ndi mbofholowo yavho. Kha vha u ḓi dzhia ḽiga uri u tou thoma zwino, vhone vha ya hune vhakhethwa vha kuvhangana hone. Vha ṱanganedza ipfi ḽi vha fhaṱaho, ḽi vha ṱalifhisaho. Murena kha vha tonde lwa vho tonda. Tshilidzi tsha Murena washu Yesu Kristo, lufuno lwa Mudzimu Khotsi na vhukonani ha Muya Mukhethwa kha zwi vhe na riṋe roṱhe u bva zwino u ya nga hu sa fheliho. Amen.